Uzaqtan Ahaya körüne. Mına qara suv, bazar şerniki. Ay, o, bu sarı suv. bu sarı söz. Baqıñız, bunda Qarasüv bazarınıñ ateşi mında, baqıñız. Qarasüv bazarınıñ alqariyatı.

Bu toplaşuvnı teşkil etken insanlarğa öz teşekkürimni bildirem. Ekinciden, men hanımğa çoqtan aytqan edim, söz bergen edim, qadınlar aqqında yazğan şiirlerimni bererim dep. Bugün soqaqta kelgende hanımdan eşittim. Tez-tez şimdi kitap azırlap oturam, şunda bir On on beş dane qadınlarğa bağışlap yazğan şiirlerim bar. Şularnıñ endi qoluma tüşti, bir eki danesini aldım. Aha, şimdi şunı oqup bereyim. Belkim sökersiz, belkim begenirsiz. Soñ qadınlar aqqında, soñ qadın yazıcılarımız aqqında söz aytarım soñ. Yazıq, qadınsız keçirgen ömürge yazıq, Qadınlı evlerde bereket azıq, Qadınsız ev, küneşsiz suvıq. Qadınlar ulu zat, terbiye, tertipniñ ocağı, Qadınnen temiz-pak, yaraşıq Vatannıñ qucağı.

Mına bizim tarihımıznı yazıp qaldırğan mına böyle yazıcılarımız bar, qızlar, jurnalistlerimiz bar. Siziñ arañızda da mına yaş qızlar barsız. Areket etiñiz. İlk adım bir vaqıt küçlüksiz olmaz. Birinci vaqıtta yazmağa deyin, qoluñız kelişmez, başıñız, aqılıñız yetişmez. Eger yapam deseñiz, yaparsıñız. Menim zanatım qapı-pencere yapqan usta. Men beşinci sınıftan şiir yazıp başladım özbekçe. Yazuvcı olırım dedim, şükür, yazuvcı oldım. Sizler de olursıñız. Sağ olunız. Bizim muallifimiz er daim yaşlarğa, balancıqlarğa qol tutar, sevgiler ötkerebz, konkurslar. Ve men bek memnunım böyle istedâtlı balalarnı qorantanen tanış olğanıma. O Qaraçum qorantası, o bizim güzel qızçıqlarımız Hatice, Niyaroçka, Elmaz. Buyurıñız, daa gereği qan bar? O qadar güzel ana tilinde şiirler aytalar, maşallah, tek ana tilinde laf eteler, maşallah. Aliye hanım anası. Asanbiy Babanovamı büyük oñattan. Remzi Burnaş, Ana tili. Er bir halqnıñ öz tili bar, yarısınen sırdaşqan. Bağdan tatıu o til oña o bir vaqıt unutulmay. Menim tuvğan halqımnıñ da öz tili bar, gırvaşqan. Bin bir yıldız arasında bu til maña Doğğun ay. Bu til meni beşigimde ayneninen üstürgen. Yaşığımdan yetekley o, tutıp meni qolumdan. Bir eceni coymam onıñ, bir arifin unutmam. Tuvğan halqım onim bahtlı, ür ayatnıñ qoynunda. Ana Vatan, Edris Asanin, Ana Vatan. Ekisi doğma egiz merhameti, sevveti bulday aziz. Ana bizni doğula, yol köstere, Vatan soñsuz ayatqa qudret bere bütlevge. Ana Vatan, hılımım, baba yurtum, kelecegim, keçmişim anda menim.

Seytumer ilim. Sen olmasañ, aziz halqım, Kim qorçalar, şavle saçar yoluma? Sen olmasañ, bülbül qonmaz, Qalem tutqan qoluma. Sen olmasañ, kim parçalar Yüregimniñ buzların? Sen olmasañ, üşürüm men, buzlarım. Sen olmasañ, yolda-izda Qaltırarım, sızlarım. Sen olmasañ, yerde qalmaz. Ömür billâ ızlarım. Sen olmasañ, men ölgen soñ kim hatırlar neslimı? Sen olmasañ, ne ay doğar, ne tañ atar dünyada. Sen olmasañ, yañğıramaz yerde, kökte yırlarım. Sen olmasañ, yansın, batsın peleketli şoqırım. Sen olmasañ, aziz halqım, Kimge kerek bu dünya? Sen olmasañ, ey güzelim, Öksüzim men Qırımda.

Marfkena hanım kelmesden evel müzey edi, amma müzey degil de, at aranı edi. Bunıñ içine kirilmey edi. Mına bu şeylerniñ bütünün mına bu Marfkena hanım yaptı. Alla bunıñ sağlığın bersin, cemaat! Alla bunıñ sağlığın bersin! Sağ ol, qardaşım! Sağ ol. Мы şas edi, u nas professional, şas bıstır nas razmestâ, ona ne umeyt, o tok to delât.

Aqayanı bilemiz. Bu pek eski derek yoqsa? Qaç senelik?

Nasıl ketirilgenleri menim Qırımlarnıñ taqdiri kitabımda bar. Menim kitaplarımda yazılğan bu adamlar aqqında. Ana, bu biñ eki yüz yigirmi üçünci senesiniñ monğollar kelgen vaqtında bu yerde monğollarğa qarşı köy yigitleri toplanalar da, aha, Monğollar bu yerde raatlıqqa oturalar, gecelemege oturalar. Ana, soñ bizim yigitler tañ çağında bularğa ücüm eteler, episi ölü bizim yigitler. Dört tane subayları bolğan, subay demek, komandir, dört tane olğan. Ana şu dörtünüñ şerefine dört tane emen Teregadağdan kelip oturtalar. Mına bugünge bir dane şu qaldı, cemaat. Bu endi, ana, biñ eki yüz yigirmi üçünci senesiniñ Yapılğan ne, mına, tiklengen mende emen teregi. Bunıñ adın Suvorovskiy dub dep yazalar. Amma arhivlerde Suvorov bunıñ tübünde olğanı, bunıñ yanına kelgeniniñ bir türlü mende dokumenti yoq. Men rusça aytqan vaqtında krayovedmen, ana, men bir parça bilem bir şeylerni. Anatamızda nasıl adı? Ana tilimiz, emen. Ana tilinde bahriy emeni, bahriy. Bizde bar, faqriy degen ad bar. Soñ onı pahriy de dep aytamız. Biz çöl adamları deymiz. Men oquğan edim, dört arqadaş onaydı. Dört arqadaş olarğa onaydı. Dep aytalar, öyle? Men de eşittim, yazdım. Ana, dörtsiniñ, birisiniñ, bunıñ adı Ümer,

Yigirmi dördünci senesi soñki Haşqır öldürilgen edi, öyle? Ondan soñ Haşqırnı mında körmediler.
Aa, öyle?
Añladım.
Buyurıñız, buyurıñız.
Bu zal cenk aqqındadır. Episi ketilgen predmetler Qarasuvbazar rayonınıñ etrafında tapılğan edi, ve onıñ içün cehden böyle tapışmaq mümkün. Mında da çoqusı fotografiyalarnı, partizanlar.
Bu eski cenkten qalğan eşyalar böyle. Epsiler bu cenkte işletilgen ya da tapılğan.
Baq, baştan nasıl muzıkanı olar diñley ediler, kördiñ, Nazlı? Baştan böyle plastinkalar edi. Bu ne, muzıka aletiniñ adı ne? Yevaşçıqtan geri qan. A bu da ne, puşka bu, öyle? Balaban puşka, mında qoyuldı. Ya bu askerler bu Bunda episi qarışıq öyle, Qarasu bazarnıñ askerleri episi, yoqsa tek.
Vıstavka yapılğan, çünki bizge bir fayl keldi, yapmaq, işletmek yanında. Bombalar. Tüfekler, granatalar, mana baqnıñsa, adamlar nasıl kiyine edi, geri qansı oradan çek öyle, o vitrinalar tiymez, cenk vaqtında baq nasıl olarnı urbalar edi, köresiz? Cenk vaqtında mına baq, ne tapsalar, onı kiyiverdi, doğru.
Yürüñiz baqayıq. A, bu Mamuçorlunıñ.
Mamutçurlunıñ talebesiniñ
resimleri.

Siz birinci kere keldiñiz müzeye, öyle? Eñ eski, eñ qadimiy Drevnâya Girihan. Nasıl soñ teessuratlar? Begendiñiz müzeyi, e, Kirihan? Kirihan güzel müzeyde yavaşçıqtan baqalar er şeyği. Tiymey, bir şey tiymey olmay, doğru. Olmay bir şey tiymey. Begendiñiz resimler? Begendiñiz resimler, Hatice qızım? Begendiñiz resimler? Siz mına birinci kere müzeyde bulunasıñız, öyle? Bu Qarasuv-Bazar şeeriniñ müzeyi.

Bizde mına böyle or eke, mına, baştan yepi böyle yapar ediler, baq. Amma tikaran daa dülberce bizimkisi. Bu pek able, ne, bizimkisi tikaran daa able, reznoy işte deyim. Mına aynı böyle, baq, Asan, mına able yip yapıp, yünden, baştan nazlı geliniz mında. Elmaz, sañ Elvina hanım dep, bir iş tiyme olmay muzeyde. Yünden yip yapıp, bu qoydan, baq nasıl, mına taraq, Hasan, baq, taraq. Mına bu taraqtan baştan tarap, yunu, baştan yunu, qoydan qırqıp, soñ onı yuvup, soñ bu taraqtan tarap, soñ abında yip yapay. Mına köresiñiz, hanım oturıp yip yapay. Mına aynı böyle öreke menim babam evde yaptı, amma daa Dülberce söylemedi. Bu tikaranıya sade böyle. Böyle yip yapar ediler baştan soñ, ondan ne çoraplar örer ediler. Çoqça çoraplar örer ediler. Ne çoraplar öyle? Yoq, olarnıñ adı ne? Çarıqlar öyle, Elvina hanım. Bu çarıqlar öyle. No işte, baştan öyle kiyer ediler nazlı adamlar. O şine siz kiyesiñiz, krossovki, öyle tapoçki, böyle tapoçki. Baştan öyle, mını baq, başta, baştaki insanların ayaqapları böyle, köresiñ, mını nasıl örtüyler. Bu endi tikaran zemaneviy. Şimdi toqta, bu tarafta da baqaq ne? Baqıñız mında, baqıñız mında. Mında saudlar bar, baqıñız, saud-saba, baqıñız, qırımtatarlarnıñ saudları. Sautlardan bunda ne bilemiz? Bu bilesiz ne? A, bu işte gugum. Buna deyler gugum. Baq, bu bütün, bu sudaqlılarnıñ ğaliba bu er şey. Su taşımaq içün, Nazlı, mında kel, baq, a bu. Bu zemaneviy bir. Otu çoq anda qoyuldı. A, buna deyler gugum. Baq, bizim guguma bu, bu böyle soyu. Bizde aynı böyle gugum, amma biraz büyükçe soyu evde var, Teptânda. Biz Teptâ deymiz, Habskorlu babam tarafı. Tikaram büyükçe amma Teptada. Bu İfaq soyları, bizde tikaram büyükçe. A bu qazanlarda şorba pişirer ediler, baqıñız baştan. Aluv tavaları edi, tabaqları. Sende able yeşil var. Bu tabada, bu çanaqta, taba, çanaq ya da ne diycemiz, sıcaq aşları saqlamaq içün qapaqlı baqnız. Bu endi zemaneviy bitiş. Bu tarafta eki üreke var, bax, nasıl güzel.

Bizim milliy urbamız. O anda. Ya bu kim
Qaraqalpaqnen bu kimlerniñ milliy urba yoqsa bu. Grekiya.
A, Qalpaqnen öyle? E, olar da öyle Qalpaq. Öyle. Yunanlılar öyle, Yunanlılar. Bu terazi, bizde de evde böyle, dedenizde böyle terazi edi, amma biraz ifaqça soyu. Böyle terazi. Biz şitimeniz, yahşı. Bütün eski eşyaları olar Qarasuv Bazar şeerin sakinleri bu müzeyge ketireler. Sağ tül, sağ tül qızım. Bu bilesiñ ya ayaqap yapqanda ayaqabnıñ işte qalıp deyler ona.
A, papuçları yapqanda.
Olardan qalğan.
Ya bu ne ya? Öyle bilmeyim nedir qızım. Bu da ayaqap yapmaq içün.
A, o da ayaqap yapmaq içün bir işte.
Mında eski cezveler öyle. Haviye, haviye. Haviye. Haviye danecikleri. Köresiñiz, Dülber Qarasuvbazarnıñ güzel bir müzeyi bar. Mına siz birinci kere müzeyge keldiñiz, öyle. Nasıl begendiñiz, Salimazja?

Moldaviyada bar bolgar evde çoq da, episini ketiremem. Kelniz Naile hanım nime sizni fotoresimnizni çıqarayım. Kipu, kipu.
Kelniz Naile hanım yani. O menki. Soñ Çornomorskiy rayonıñ bir köyünde. Ayaq yol bar, ayaq yol barayım desem, yanında bir. Taş köründi. Taşnı ayaq beyaq ettim, üstüni artlasam, devirmen taşı. Bir metrden ziyade dairesi, dairesi. Son Ayderge telefon, Ayder, Ayder, böyle böyle şey taptım dedim, köründi, tez kel dedim. Devat ağa, men Qırımda degilmen dedi. Ah, dedim, ha. Şunı soñ, bir aftadan soñ barıp qazıp, Çornomorsk rayonından şunı qazıp çıqarıp ketirdik. Qayda qoyayıq? dedi. Sizgemi, mağanmı? dedi. Saña qoyayıq, dedim. Mına mında Cevahir hanım şahsiy müzey açtı. Ah, ah, ah, ah, ah.
Siz qaysı senesde keldiñiz Qırıma? Müzeyi açtı da, müzeyi internet vastasınen satıp, şimdi şimdi Amerikada yaşay ayvan.
Siz qaysı senesde Qırıma keldiñiz? Mında mı?
Men yetmiş beşte Lenin rayonından mında köç keldim, qardaşım.
Menim babamı bilesizdir? Kim babañ?
Nalbandov Ferüy.
Kim? Ferüy Nalbandov. Sovetskiy rayonda. Baştan o, Qarasu Bazar şeeriniñ Köktaş köyünde yaşay edi. Aa, Köktaş.
Yoq, bilmeyim. Ana, mende Qırım, Qarasu Bazar rayonğa birinci küç kelgen adamlarıñ episiniñ cedveli mende bar. Aha, mına, rayonğa, şeerge kimler keldi, birinci? Muzıkaynen oğraşa edi, soñ mında endi tokar olaraq çalıştı endi, Sovetskiy rayonda. Aha, belkim de bileyimdir qadım, şimdi aqılımda çoq, seksen dört yaşındayım men endi, aha, çoq şey aqılımda qaldı. Qandan taptınız siz bu savutnı, qandan taptınız? Bu, mına, altmış sekizinci senesi Qarasuvbazarğa kelip yerleşken, aha, Osman Mamutovu degen adam bar edi, buldozerde çalışa edi. O soñ, vaqıt keçken soñ, özüniñ doğğan köyüne köçti, anda öy qurıp, yaşap başladı. Soñ men bir kün oña musafirlikke barğan vaqtımda bunı kösterdi maña. Mana, bardaqnı kösterdi. Soñ men sıypadım da, közümnen yaşlar keldi. Bizim ecdatlarımıznıñ elinen yaratılğan şey dep, men, aqılıma keldi de, közümnen yaşlar aqıp başladı. Soñ. Piyot, Piyot, ağlama, ağlama, al, al, al, saña bağışlayım, dedi. Soñ ketirdim de, mana, saña bağışlayım, dedi. Men ketirip müzeyge qoydım, balam, bilesiñmi? Mañ evimde bir şey yoq. Epsin müzeylerge. Aqmescitli İsmail bey Gasprinskiyni bilesiz, da? Onıñ biñ sekiz yüz doqsan sekizinci senesi çıqarğan Hoca-i Subyan kitabını bağışladım men o müzeyge. Ana, nege baqıñ. Gaspersky kitaphanesinde biñ doquz yüz yedinci senesi çıqqan Terciman gazetasını bağışladım. Qandan siz aldınız o eşyaları? Qandan çıqardım?
Alla, alla, alla, alla, alla. Siziñ?
Araştırsañ.
Öyle.
Eee, ha, ha.
Ondan soñ daa kitap, Gaspersky kitaphanesinde biñ sekiz yüz doqsan sekizinci senesi Sankt-Peterburgda neşir etilgen İlyas mırza Boraganskiyniñ, Mirat, Mirat kitabı müzeyde, yo, kitaphanede.
Bu kitaphanede yoqsa? Yoq, bunda degil.
Aqmescitte?
Aqmescitte.
Bizim kitaphanege men üç yüzden ziyade kitap bağışladım. Taşkentte Akadim degen magazin bar edi, Akadim knig degen magazin bar edi. Anda bar edim men, anda türkiy halqlarğa ait kitaplarnıñ episini satıp ala edim. Kerekmi, kerekmeymi, yarın bir kün kerek olur, dey edim. Doğru.
Soñ otuz üç tane sovetskiy türkiologiya jurnalım nedir, Gasparinskiy kitaphanesinde. Şey, çoq şey yaptım man bana endi, amma ne, ne gazetağa yazalar özümden başqa, ne televizorda kösterse, bir yerde köstermeyler. Tevadağa, daa bir kere, ya bu taş, bu nasıl muzıka aleti, siz aytıñız, bu nasıl muzıka aleti? Nasıl çalaydılar bu taşta? Bu, mına bu, bizim Qarasuv özenine özenine yaqın yerde ammam olğan. Şu ammamda, atta cenk vaqtında onıñ mağazı Ruminleriñ skladı, erzaq skladı olğan. Ana, soñ cenkten soñ altmış ekinci senesi o yerde ev qurğan bir adam, rus adamı. Ev qurğan, ammamnıñ çetinde ev qurğan. Soñ bizim adamlar mına doqsanıncı senelerde kelip başladılar. O vaqıtta, demek, evni keñeytirmek içün, uzaytmaq içün, negiz qazıp başlaylar, podvolğa rast keleler. Soñ daa bir parça qazalar, ana, bu çıqa, soñ daa başqa bardaqlar çıqtı, daa başqa şeyler çıqtı, evlerinde, şimdi o adamnıñ evinde tura bu şeyler şimdi. Men, maña, men de çoq şey ketirgen edim anda, soñ nege bu Cevayir Çalbaş degen qadın şahsiy müzey açtı, anda berdim, şimdi anda o satıp qaçqan işte. Anladım.
Mına.

Oña da berdim, bilesiz, yel dayımğa da bir dane böyle şeyden berdim. Bu siziñ özüñizniñ şahsiy legeni, yoqsa? Yoq. Onı da satın aldıñız. Toplağan men legenlerim.
Ondan soñ mına, mına bu yerde, mına bu Qarasuvbazardan kete, nege, Uralğa, bu Keragaz deyler buña, bu primis. Yoq, bu primis. Kerek az o da primis. Aha. Mına bu da satır. Mına bu da avançıq. Em keli dep aytalar buña. Ana, Ya bulardan- satır ne, nege kerek satır? Bu satır mı? Neşe- Bu neşe? et doğradır mına böyle. Ha, et Ana doğralar. özbekleriñki bana böyle töpeden, a bizimki mına böyle ola da, e, eki bıçaqla. A, soñ bu, e, Böyle töpeden qazılğan. Onıñ adı satır. Aha, mına. Bu, bu, bu, aa, ğaliba bu da meniñki olsa kerek. Aha. Aytam da, bunda menim. Ya bu örekeler siziñ degil, yoq? Aha. Yoq, bunda episi meniñki degil qazım. Aha. Mına bu dare de meniñki. Aha, dare de meniñki. Ana, o yerlerde, ana, quman.